भारत कार्टून नेटवर्क प्रस्तुत कर रहल अछि बाबा विद्यापति के स्मृति में जड़त जाड़न से लगलनि शिव जी के मायर ई बात सन तेरह सए सत्तर ईस्वी के लगीच के अछि मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में एकटा कवि छलथि है जिनकर नाम विद्यापति छलनि है विद्यापति कवि तऽ बढ़िया छलथि हे संगहि संग ओ शिव जी के परम भक्त छलाह शिव जी हुनकर भक्ति से प्रसन्न भऽ कऽ हुनक नौकर के रूप में सेवा करऽ के सोचलाह हुनका लग उगना के रूप में प्रकट भेला आ कहला गोर लगै छी पंडीजी खुश रहू अपने के परिचय हमर नाम उगना अछि हम बहुत दिनसँ भटकि रहल छी अहाँ अपना लग हमरा कोनो काज पर राखि लिअ हौ हमर स्थिति नौकर चाकर रखबाक नहि अछि तऽ कतौ आओर काज ताकि ले यौ अहाँ चिन्तित जुनि हो हमरा काज के बदला में पाई नहीं चाही बस हमरा दू साँझक भोजन भेट जाय यह बहुत अछि एँ हौ तखन तू पेटे पर काज करबह मुदा हमर ओहो स्थिति नहि अछि सुनै छियै किनका से गप करै छियै यौ के छथि हिनका की चाही ऐं ये एके बेरमे सभ चीज पूछि लेबै अहाँ तऽ एना पूछि रहल छी जेना अहाँके नैहरसँ केओ आयल अछि दूर जाओ हमरा नैहर से के आयत ओना की भेल देखियौ ने अपना सबके स्थिति ओहिना नीक नहि अछि ऊपरसँ ई जिद कऽ रहल अछि नौकरमे राखि लै लए ओहो सिर्फ दुनू साँझक भोजन पर यौ तखन तक कोनो बेजाय नहि विद्यापति कन्या के बात मान कऽ उगना के अपना एहिठाम नौकर में राखि लेला एक दिन उगना संगे विद्यापति राजा से भेंट करऽ लए जा रहल छलथि है घोर जंगल में विद्यापति जी के प्यास लागि गेलनि आर ओ उगना से कहला रे उगना प्यास से गला सूखल जाइए कनि पानि पियो ओह पानि तऽ एहनी संग में अहाँ एतै रुकू हम कतौ सब तय कऽ आनै छी पानि विद्यापति के आदेश मानि कऽ उगना हुनका लग से दूर चलि गेल आर हुनकर परोक्ष में गेला के बाद ओ अपन असली रूप में एलाह आर अपन जटा से लोटा में गंगाजल भरि ओ विद्यापति लग गेलाह और कहला हैया ई लिअ पानि एहि जंगल मे कतौ पानि के दरस नहि आ ई गंगा जल सनक पानि कतऽ से आनलक किछु ने किछु बात तऽ छै उगना तू सच सच कह कि तू के छ हम के छी हम अहाँके नौकर छी उगना तू मैलको कहै छ आ हमरे से छलो करै छ तोरा हमर शपथ छ तू सच सच बताब विद्यापति के बार बार जिद और शपथ देला के बाद भगवान अपन भक्त के सामने विवश भ गेला और अपन असली रूप में आबि क कहलखिन हम अहाँके शपथ द्वारे अपन असली रूप देखा रहल छी अहाँक असीम भक्तिसँ प्रसन्न छी आ अहाँके नौकरेके रूपमे रहय चाहै छी मुदा ई बात हमरा अहाँ के अलावा किनको जहिया पता चलि जायत ओहि दिन हम अहाँ लग से चलि जायब एहि घटना के बाद विद्यापति उगना संगे पुराने व्यवहार में रहलखिन और उगना हुनका नौकर बन कर सेवा करत रहलखिन परंतु एक दिन रे उगना आइ हम सब गोटा के लेल पकेन महिषक अगवे दूध में खीर आ संगे आलू गोभी के तरकारी बना रहल छी तऽ कनी नूनक डब्बा पकड़ा दे तखन आइ तऽ भरि पेट खेबै हैया अखने दै छी नून हैया ई लिअ नून धुर जोरे उगना ई की केलना खीर में सबटा नून उझिल देना मलिकाइन गलती से खसि पड़ल माफ कऽ दिअ पूरा दिन के मेहनत बेकार कर देला और कहे छे कि माफ कर दियो ई ले विद्यापति अपना कनिया के हाथे उगना के मारैत देख आत्म विभोर भ गेला आर अपना आप के रोक नहीं सकला आ कहला हँ हँ हँ हँ अहाँ ई की अनर्थ कऽ रहल छी ई साक्षात भगवान शिव छथि आ हुनका अहाँ जरे जारन से मारि रहल छी ई साक्षात भगवान शिव छथि ई बात सुनते भगवान शिव अंतर्ध्यान भऽ गेलखिन उगना के गेला के बाद विद्यापति पागल जकाँ भऽ गेला रोने बोने बौआए सिर्फ उगना उगना उगना तेरो उगना अमर भंग किसना कते गिलै रुतना कतेक तोरा

देखू अहाँक असीम भक्तिसँ हम प्रसन्न छी मुदा आब हम अहाँ संगे नहि रहि सकैत छी हम अपन प्रतीक चिन्ह छोड़ि कऽ जा रहल छी तहियासँ उगना महादेव के प्रसिद्ध मंदिर मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में स्थित अछि भारत कार्टून नेटवर्क के इ नव प्रयास केहन लागल अगर पसंद आयल तो हमारे यूट्यूब चैनल भारत कार्टून नेटवर्क के सब्सक्राइब करू प्रणाम जय मिथिला जय मैथिल